Di destpêka dîrokê de mirov ji xwe pirsî, Ez kî me? Jiyan çi ye? Mirin çi ye? Gilgamêş, şahê Urûkê bersiva van pirsa geriya, rêwîtî û serpêhatiya wî ya hezar salî bi dengê kurdî nû ve destpê dike. Dîtina Enkîdûyê Rojekê nêçîrvanek di daristanê de nêçîrê dikir. Ma ez xelet dibînim digot û çavên xwe didişand. Na xelet nebû. Pêşiya wî zindikî ecêb dît. li ser du lingîn xwe dimeşe, laşê wî bi porê stûr hatibû nixumand û li dora wî gelek cûrê heywanên kovî bûn. Gelo ev çi bûya? Meymûn jî dikarin li ser du lingîn biçin, lê poçikên wan hebûn. Ev nikarê meymûn bûya, tiştê balkêştir jî şêr in li kêleka wî bûn, wekî heval û hogirên wî yên rast li kêleka wî bûn. Nêçîrvan li nêzî çavkaniya ku bi dengekî xweş diherikî, xefîkên xwe danî bûn da ku heywan bigerta. Dê heywanan bên vir da av vexwin. Ez ê wan wisa bigerim gotibû. Lê belê çi dibe, ew zîndiyê ecêb xefîkên wî yek bi yek jê dike û davêje aliyê kê. Devê Nêçîrvan Wekîlî ma ji şaşbûnê nizanibû çi bike. Nêçîrvan xwe vedişart û bûyerê şopand. Piştê ku xefik hatin hilweşandin, hemû bi hev re nêzî çavkaniyê avê bûn û dest bi vexwarina avê kirin. Wê zîndiyê jî mîna wan a vexwar û giha xwar. Nêçîrvan ji tirsan dihelizî, nikarî xwe ji ciyê xwe bihejîne. Lê çavên wî li ser wan bû. Di dawiyê de nêçîrvan biryarek da, ev zîndiya ecêb mirov bû. Rê rê mirov bû. Lê çiqas bi hêz xuya dikir. Pirsekî mezin ke tilê Nîçîrvan ku neyê rû bi rûyî wî, bêdeng û bêhêl li ser ciyê xwe ma û li benda çûyîna wan sekinî. Tiştê ku hemû ji avê têr bûn, ber bi aliyê ku jê hatibûn ve çûn. Nîçîrvan jî xwe ji wan ve dişartî, reva xwe girt. Gava gihîşt malê, hilma wî di qerqa wî de bû. Bavî wî derket pêşiya wî. Dît ku kurê wî ji nêçîrî bi destê vala û bi tirseke mezin vegeriyaye. Guman kir ku kurê wî bi tiştekî xeternak re rûbirû bûye, yekser pirsî, Çi bûye? Çi ye evqas te tirsand? Nêçîrvan got, Bavo, rê bide ez hinekî serê xwe daynim, dê hemî jî te re bibêjim. Piştî ku hinekî bên veda ji bo bavê xwe yê ku bi meraq li wî dinêrî zêdetir li benda nexe, dest bi vegotinê kir. Min xefikîn xwe danîbûn û li benda heywana bûm. Yekcar dîtim ku koma mezina heywana tên ber bi wî aliyê. Di navbera wan de zindikî ecêb hebû, li ser dulegan dimeşiya, porê wî dirêj û têkilhev bû. Laşê wî jî bi perç hatibû xemilandin. Yekem tiştê ku kir, xefîkên min hilweşand. Paşê hemû çûn av vexwin, ew jî mîna wan av vexwar û giha xwar. Heywanin li kêleka wî wekê hogirên wî bûn. Min xwe li pişt darekê veşart û wan temaşe kir. Bi baweriya min ew mirov bû, lê mirovekî çolê. Pir tirsiyam jî. Meraqeke mezin ket dilê bavê Nêçîrvan jî. Dixwest yekser here û wî bibîne. Lê diviyabû sibê li benda bûna. Sibeha zû. Bavon û Kuer bi kelecaneke mezin ketin rê. Gava gihîştin nîzî çavkaniyê, Nîçîrvan dîsa xefikîn xwe danî û herdu xwe li pişt daran veşartin û li benda man. Nîçîvan yekcar got, Bavo! Qîn! Rast bû, ji dûr ve koma heywan ber bi çavkaniyê ve dimeşiya. Her du bêdeng wan şopandin. Mirovê çolê pêşê li erdê neyêrî xefîkên nêçîrvan dît û bi hemû hêza xwe wan hilweşand. Paşê hemû hatin çavkaniyê av vexwarin û bi şahî vegeriyan cihê xwe. Bavê Nîçîrvan got, Kurê min, tu di tirsa xwe de rast bûyî. Ev yek e ku min heta îro mîna wî nedîtiye. Paşê bav got, Kurê min, tiştekî hat bîra min. Dizanî şahê me Gilgamiş hevalekî bi hêz mîna xwe tine. Ji bêzariyê nizane çi bike. Bi dev û bilûrê xwe Şev û roj xweşî dike, lê gel ji vê gelekî aciz e. Ev mirov dikare bibe hevalî wî. Nêçîrvan got, Bavo, ew çawa dibe? Ev mirovê çolê bi heywan re hevaltî kiriye, ma dikare bi mirovên re jî hevaltî bike. Bav got, Kureyê min, Yê ku dikare bi heywanan re hevatî bike, çima bi mirovan re nekaribe? Tenê divê were fêrkirin, were xwedîkirin û bibe mirov. Nêçîrvan pirsî, Bavo, kî dikare vê fêrkirinî bike? Ma em dikarin wî fêrî mirovî bikin? Na kurê min, tenê jinekê dikare wî fêr bike. Dizanî, zarok ji rojê ku tên dinê dayikên wan, wan fêr dikin, axaftin, xwarin vexwarin, hezkirin, kenîn, hemî dayikên me fêrî me dikin. Ji ber vê yekê ev mirov jî tenê jinekê dikare fêr bike. Nêçîrvan dîsa pirsî, Bavo, ji ku em ê jinekî wiha bibînin? Kurê min, tu mîna yê ku tiştek nizane diaxifî. Ma tu hêç neçûyî parêzgeha xwedawenda me înan na. Li wir gelek keşîş jin hene ku dikarin vê karî bikin. Bi taybetî yên ku mêran fêrî evînî dikin vê karî gelekî baş dikin. Ji ber vê yekê here Urûkê keşişjina sereke ya parestgeha Eanna bibîne, rewşê jê re vebêje, ew ê ji te re keşişjinek fêlker bide. Nêçîrvan yekser ket rê. Wekî bavê wî gotibû, çû parestgehê keşişjina sereke dît û yek bi yek jê re vegot çima hatiye û çi dixwaze. Keşîşina sereke piştî hinekî fikirî û got, Ez ê ji te re şamxatê bidim. Ew e ku vê karî ji hemûyan çêtir bike. Hem bedew e, hem jîr e, hem jî gelekî xweş stranbêjî dike û tembûrê dixe. Şamxatê re rewş hat vegotin, ew bêyî ku bêje nikarim vê karî qebûl kir. Nêçîrvan li benda Şamhatê bû ku amade bibe û were. Di vî demî de wî çavên xwe da wêneyên li ser diwaran û mozaîkên li ser stûnan. Tikas xweş hatibûn çêkirin. Beşên jêrîn ên diwaran bi rengê spî hatibûn boyaxkirin, li ser wan jî bi rengên sor û zer wêneyên heywanan û mirovan hatibûn kişandin. Berê dîtibû ku mozayîkên li ser stûnan çawa têne çêkirin û matnayî bûbû ka ev fikir çawa ketibû serê kesî. Dîwar û stûnên perestgehê hemû ji libên kerpîcan hatibûn çêkirin. Di vî welatî de kevir tune bû. Hunermendên Sûmerî Riyên ecêb dîtibûn ku rûyê kerpîçên xav û rûreş bipeyçin. Hundirê perestgehê bi keşiş û keşişjin ku dihatin û diçûn û mirovên ku qurban dianîn û diha dikirin zindî û şên bû. Keşiş û keşişjin cil û bergên taybetî yên xwe hebûn. Kirasên keşişan sor û serpûşên keşişjin, ku mêran ferî jiyana hevînê dikirin, pir dikişand çavê mirovan. Şerabên wekî bîra, mê, şîr û rûn ku dê bêyne pêşkêşkirina xwedayan, di kulîlkan de li aliyekê rêz bûbûn. Li ser mêzekê dirêj ji xwarin wekî goşt, pênîr û nan hatibûn danîn. Ev tişt piştî demekî dihatin berhevkirin, li ser cihê pîroz ya pêşiya peykerên xwedayan dihatin danîn û paşê dihatin birîn li mitbaxê parêzgehê. Bêhna tûtsiyan û dengê muzîkê yê ji dûr ve tê nêçîrvan jî dem û cihê ji bîr kiribû. Gava dît ku keşişjinê sereke bi keşişjineke ve Ciwan ber bi wî ve tê, yekser rabû ser xwe. Kişijina sereke got, Şamhat ya herî jêhatî ye ku karê xwestî bike. Gava Nêçîrvan Şamhatî dît, mîna Ku ew keşîşjina ku berê dîtibû tune bû. Çiqas guhertîbû. Pêşî çavên wî ket wî tembûra mezin a di destî wê de. Li serê têlên tembûrê serên ka hebûn. Paşê yekcar ji serî heta lingê wê nêrî Li xwe kincekî kesk û sorê balkêş kiribû, milekî wê vekirîbû. Ev kincê ji qumaşekî tenik hatibû çêkirin û laşê wî yê xurt bi temamî diyar dikir. Lingên wê heta çokan tazî bûn û pilav li xwe kiribû. Porê wê yê dirêj û reş davêtibû ser milên xwe. û bi bendekî ji eniya xwe ve girê dabû. Çavên wî yên birêqîn tên di bin biriyên stûrîn reş de mîna ku zanyarî ji wan dibariya. Nêçîrvan di wê kêliyê de van hemû digirt. Keşişin bi nermî got, De em herin. Nêçîrvan ji xewna xwe şiyar bû, yekser ketin rê. Davê de Nêçîrvan dîsa hemû bûyerên û erkê ku li bendê bû ji wê re vegot. Keşîşin çiqas bedew bû û çiqas balkêş bû. Kenekek wê şêrîn hebû. Gava dikene di navbera lêvên wî yên sor de diranên wê yên spî diyar dibûn. Nêçîrvan pir matnayî bûbû jê. Axaftin û axaftin. Piştê rêwîtiyeke dirêj gihîştin ba bavê Nêçîrvan. Ji vir hemû bi hev re çûn ba çavkaniya avê. Şam hat li bin darekê. lê cihekê ku yên tên ba çavkaniya avê wê nebînin dan rûniştin. Jê xwestin ku stranên xwe yên herî xweş ji bo wan bixwîne û lê bixe. Hewa pir xweş bû. Tava rojê di navbera daran re dibariya nav daristanê. Çûçik bi dengekî xweş digotin. Şamhat jî tembûra xwe girt û dest pê kir ku stranek ji bo xwedawenda înan na ya ku hezkirî û evîna wê vedibêje bixwîne û lê bixe. Dengê Şamhatê ewqas xweş bû ku çûçik jî rawestiyan û guhdarî kirin. Daristan bi van deng û awaz diherikî. Şahiyeke bawer nekirî dest pê kiribû. Nêçîrvan yekcar ji bavê xwe re got, Bavo, wê tîn! Ew jî li pişt darekî din veşartîbûn. Di navê de mirovê çolê, li dora wî jî heywanîn mezin û piçûk, gav bi gav nêzî çavkaniyê avê dibûn. Ji. Kevroşkê heta şêr hemû mîna heval bûn. Dîsa mirovê çolê dest bi lêgerîna xefikan kir, yên ku dîtin ji erdê yek û yek davêt. Lê yekcar rawestiya. Ji ku ve dihat ev deng? Guhdarî kir. Hemû heywanên Li kêleka wî jî rawestiyan û dest bi guhdarkirina melodîya kirin. Ev melodî ji tembûrê ya ku bi dengê xweşê jinekê re tevlihev dibû. Ji ber ku şam hat, li pişt darekê stûr rûniştibû, diyar nedibû. Mirovê çolê bi çavên meraqdar li dora xwe nihêrî û dest pê kir ku ber bi aliyê dengê tê ve bimeşe. Nêçîrvan û bavê wî bi kelecaneke mezin li bendê bûn. Gelo ev mirovê çolê dê tembûrê ji destê jênê bigirta û bişkanda û jinê bi erdê bixista? Paşê. Ew zindiya ecêb jinê li pişt darê dît û bi çavên şaşmayî dest bi nêrîna wê kir. Şam hat, cara yekem bû ku zindiyeke wiha didît. Ew hêdî hêdî nêzî jinê bû û kêleka wê rûnişt. Heywanan jî dora wan digirtin. Hemû bi kêf û zewq guhdariya wê muzîkê xweş dikirin. Şam hat, mîna ku wan qet nedîtiye bê rawestin lê dixist. Hêdî hêdî heywanên derdorê dest bi belavbûnê kirin. Lê mirovê çolê qet niyeta çûyînê tune bû. Wî tiştên ku heta wê gavê nedîtibûn êdî didît. Tiştên ku nedibîstin êdî dibîst. Şamhat bê westin, bê acizîn, bê kêmbûn lê dixist û digot. Di heman demê de mirovê çolê hêdî hêdî dest pê kir ku xwe nêzîtir bide jinê. Şamhat mîna ku qet pê nexisiyawe xwe nîşan dida. Demeke şûn de ew zindî baş nêzî jinê bû, paşê bi hêdîkî destê xwe da destê jinê. Şamhat bi dilovaniyeke mezin û bi evîn li rûyê wî nêrî. Gava çav bi çav ketin, jin keniya, mêr jî keniya. Şamhat tembûra xwe berda û destê wî di kefa destê xwe de girt. lê destên wî yên biçûk di destên wî yên mezin de hûn dadibû, lê nermî û germiya wan kelecaneke ku heta wê gavê nehesiyabû da wî. Baştir xwe nêzî milê jinê kir û bi tîliya xwe nîşan kir ku dîsa li tembûrê bixe. Muzîk û jin bi awayekî ku tu kes li bendê nebû bandorek mezin li mirovê çolê kiribû. Her ku jin lê dixist û digot, ew zêdetir nîzî wê dibû. Demekê serê xwe da ser milê jinê. Ew çiqas xweş xuya dikir. Nêçîrvan û bavê wî yên ku vê dîtin pir şaşiyan. Qet fikirîn nebûn ku ew ê bi vî rengî zû nîzî hev bibin. Mirov çiqas jî çolê be jî aliyekî wî yê mirovî hebû. Êdî sedema xemgîniyê nemabû. Mirovîkirina wî bi tevahî ketibû destê Şamhatê. Di wê de jî gumana wan tune bû. Wan hişt ew bi tenî û ji vir çûn. Şamhat tembûra xwe da aliyekê û bi evîn ket nava milê wî mirovê çolê. Ew jî ket nava milê wê. Demekê wiha man. Êdî pir nêzî hev bûbûn. Mirovê çolê heywanên xwe ji bîr kiribû, ji milê Şamhatê venedikişiya û her tiştê ku wê digot dikir. Şamhat navê Enkîdû ku tê maneya mirovê deştan da wî û pêşî ferî wî kir ku navê xwe bêje. Piştî wî porê wî yê dirêj rî û simbilê wî bi rî pirçe laşê wî paqij kir û wî li çavkaniyê avê de şûşt. Kincin ku anîbû li wî kir, ew êdî mîna mêrekî bajarî yê xweşik û bi hêz bû. Şamhat dest bi fêrkirina Enkido kir. Pêşî xwarin wekî mirov, vexwarin, hezkirin û evîn. Di vê gavê de axaftin jî ferî wî dikir. Enkido her tiştê ku Şamhat digot bê tu persîn dikir. Hêdî hêdî dest bi fêrbûna axaftinê kir. Roj derbas dibûn û Enkidu bi baldariyeke mezin tiştan fêr dibû. Pir jîr bû, tiştekî ku carek dibîst, tu carî ji bîr nedikir. Şamhat pir şaşma bû ji vê rewşa wî. Mirovekî ku ewqas zû hîn bibe û tiştên hîn bûyî ji bîr neke, jê re ne asayî xuya dikir. Li berê ku wiha bû ew jî her tiştî ferî wî dikir bi hemû hêza xwe. Enkîdu di demeke kurt de axaftin, xezkirin û evîn hîn bû. Şamhat got, Nam çavkaniya jiyanê ye, vexarin jî çavkaniya şahiyê ye û mey jî pê re da vexarin. Êdî Enkîdû bi tevahî mîna bajariyek bûbû, lê heywanên wî yên hevalkî jî vê rewşê wî aciz bûbûn û êdî nêzî wî nedibûn. Hemû rojên wî bi Şamxat re derbas dibûn. Ew pir bextewar bû. Rojekê Şamxat ji wî re got, Enkîdû, êdî tu mîna bajariyek bûyî. Xweş diaxifî, binêre. Heywanên te yên heval ji te dûr ketin. Ji xîncê min hevalê te tune. Were ez te bibim bajarê me yê xweş Uruk. Uruk bajarê xweşikî û bextewariyê ye. Li meydanên wê bi awayê cûrbecûr mûzîk tê lêxistin, stran tê gotin û govend tê girtin. Kenên mirovan ên bi şahî di kolanan de deng didin. Tu dê li vir bê rawestîn şahî û cejn bibînî. Jinên ciwan bi kincên xwe yên balkêş dê li dora te bicivin û şevê Dê gazî te bikin nav nîvînîn xwe. Li vir tê mirovan mîna xwe bibînî û bi wan re hevatî bikî. Bi taybetî ez dixwazim te bi şahê me Gilgamiş re bidim naskirin. Ew mêrekî pir bi hêz û xweşik e. Heta niha tu kes nekariye li hember hêza wî raweste. Enkidu gava vê bihîst yekser got, Bêguman Ez ji wî pir bihîstir im, dixwazim yekser herim û pê re rû bi rû bibim. Şamhat jî li benda vê bû. Her du bi hev re ketin rê. Di vî gavê de Gilgamiş jî li Urûkê bû û xewnek dît. Yekser beziya badiya xwe da ku şîrove bike û got, Dayê, ev şev xewneke xerîb dîtim. Bila em bibînin tu çawa şîrove dikî. Gilgameş dest bi vegotina xewna xwe ji dîya xwe re kir, Di xewna min de stêk li ezman dibiriqîn, yekcar mîna Stêrkeke kevirek ket pêşiya min. Xwestim hilînim, ewqas giran bû ku ji cihê xwe nezeverand. Gel li dora wî kom bû, her kes wî maç dikir. Ez jî sîwar bûm ser wî. Gava daketim û dîsa xwestim hilînim, yên li dora min yekser alîkariya min kirin. Hemû bi hev re hildan û anîn ba te, lê tu wiya bi min re yek girtî. Diya wî got, Kurê min, wê kevirê ku mîna stêrkê ji ezman ket pêşiya te, ku ji ciyê xwe nezivirandî, ku her kes maç kir, ku sîwar bûyî û bi gel re anî ba min, û min wî bi te re yek girt. Ev nîşan dide ku hevalekî bi hêz û bi nirx mîna te dê bê ba te. Ew ku min wî bi te re yek girt jî nîşan dide ku ez ê wî bi qasî te hez bikim. Paşê Gilgamîş xewneke din jî dît. Dîsa çû badiya xwe û got, Dayê, ev şev di xewna min de li meydana bazara Urûkê teberekek pir mezin sekinîbû û mirov li dora wê kom bûbûn û li wê dinêrîn. Ew pir xweş hat dilê min, sîwar bûm ser wê. Tu jî wê ji min venedayî, gelo ev xewn çi dibêje? Diya wî got, Kurê min, li gorî vê xewna te jî dê hevalekî baş bê ba te, bi wê re nas bibî, tê pir hez jê bikî, ew jî ê ji te hez bike, winî wek du bira dê bibin. Gilgamêş ji şîroveya diya xwe şaş ma, Kî dikare bê, kî dikare bibe hevalê min?